u l-lejl it-tajjeb. Kontroversja oħra li nqalgħet dil-ġimgħa kienet, forsi inti kont wieħed minn dawk il-ħamsin elf ruħ li rajt il-filmat tal-oqbra miftuħin fl-Addolorata u inkwetajt. Dominic Briffa kien iċ-ċemiterju, dil-ġimgħa ffilmja bil-mobile tiegħu ħafna oqbra ħdejn xulxin, għandna anke ritratti mhux qed nuru l-filmat għaliex huwa forsi grafiku wisq. Waqt il-filmat jinstema' jgħid oqogħdu attenti ħbieb għaliex dawn kollha lestewhom għalina, minħabba l-virus kien qed jgħid. Dak il-filmat xtered ħafna l-aktar min-nies li ħasbu li diġà hemm ħafna nies morda jew mejtin u mhux qed jgħidulna u mineka qed jaħseb li ħaj il-gvern qed jaħseb li se jmutu ħafna nies u qed jippreparaw biex jidfnuhom. Aħna mill-ewwel bgħatna l-mistoqsijiet lil lill-awtoritajiet u dawn kienu il-mistoqsijiet li bgħatnielhom. Ehm, lill-gvern bgħatnielu kemm infetħu oqbra, huma oqbra ġodda użati, privati jew tal-gvern? Għalfejn infetħu? Din hija prassi normali? Jekk Alla Ħares qatt li mxija tikkawża ħafna mwiet, tikkunsidraw li dawn l-oqbra jintużaw biex jindifnu n-nies li jkunu mietu bil-virus u diversi familji qalulna illi l-oqbra tal-familjari tagħhom infetħu mingħajr ma kienu avżati. Qed ngħid hekk għaliex imbagħad aktar tard matul il-ġimgħa ħareġ dan il-filmat. Meta niġu lura mill-filmat ngħidilkom x'irrispondewna l-awtoritajiet.
Nkellimkom fuq l-oqbra tal-Gvern li nqalgħu l-ġimgħa l-oħra. Meta jkollok l-għeżież tiegħek qegħdin hemmhekk, meta jkunu ħajinqalgħu Taċ-ċimiterju dejjem jibgħatu ittra b'avviż min ħasib il-funeral u tal-funeral javża l-familja tagħhom ħalli jkunu jafu x'ħa jagħmlu bih. Issa, daw qabdu u qalgħu kollox mingħajr viż ta' xejn ma kenniex avviż, u kena l-avviż missieri mhux qed imħallat ma' ħaddieħor. Qoton fuq 8000 qabar. Diġa ħriġna 4000 euro, għedin fuq konvenju, għammin neħsen ta' ilu. Ħaneħduħ fl-axħar ta' novembru. Biex issa, ħajkolli qabar vojt bil-labbi ta' fuqu ta' missieri u missieri ħajkun imħallat sirna nafmu fuq il-Facebook. Ek sewa, min ħajerfa responsabilta fuq għas-sadi.
Din kienet ir-risposta tal-Awtorità. It-tindif tal-oqbra jsir b'mod ġenerali meta jkun hemm bżonn matul is-sena. Fil-Komun fl-Addolorata jsir ukoll dan it-tip ta' xogħol biex il-Gvern ikun jista' jilqa' l-obbligu tiegħu li jkollu post fejn jista' jidfen persuni li ma jkollhomx qabar privat fejn jindifnu. Dan isir b'mod regolari fl-ewwel kwart, jiġifieri fl-ewwel erba' xhur, fl-ewwel tliet xhur tas-sena u jsir kull sena. Rigward l-oqbra tal-Komun, persuni li jkunu avżaw li kellhom l-intenzjoni li jittraxferixxu l-fdalijiet tal-mejtin tagħhom jew miżmuma skużawni, rigward l-oqbra tal-komun, persuni li kienu avżaw li kellhom l-intenzjoni li jittrasferixxu l-fdalijiet tal-mejtin tagħhom ġew miżmuma f'oqbra ulterjuri biex dan ikun jista' jsir. Hija responsabilità tal-familjari tal-mejjet jew il-mejta li jinforma qabel ma jgħaddi sentejn mill-mewt ta' dak l-individwu li jkun indifen fil-komun tal-gvern b'din l-intenzjoni. Ix-xogħol jista' jsir f'kull ċimiterju tal-gvern skont il-ħtieġa. Fil-preżent, it-tindif taċ-Ċimiterju tal-Addolorata jaqa' taħt ir-responsabilità ta'